Dann begréissen ech Iech ganz häerzlech op eiser éischter Pressekonferenz vum nationale Virstand vum OGBL fir dëst Joer an ech soen Iech Merci, dass Der do sidd. Dat ass elo e bëssen echt, dass et grad op dësen Dag vun haut gefall ass, an dat war jo elo, konnte mer jo net plangen, mee grad haut hu mer de Comité national ugefaange mat de Breaking News, dass d'Indextranche am Mount Februar declenchéiert gëtt. Och eis, fir eis war dat dee Moment eng Confirmatioun, dass se souwisou sollt geschwë kommen, entweder Februar oder Mäerz, mee och mir sinn de Moien iwwert d'Press gewuer ginn, dass et elo definitiv De Mount Februar ass, wou déi Tranche soll declenchéiert ginn. A mir freeën eis dodriwwer, wéi Der wësst. A mir hunn am Fong am Comité national haut de Moien nach eng Kéier e bësse récapituléiert, wat alles op der Indexfro passéiert ass, a sinn och frou driwwer kënnen ze soen, dass et eis Organisatioun ass, déi dofir gesuergt huet, dass den Indexsystem erëm normal leeft an dass mer déi Tranche elo alleguerten kréien an datt se normal bezuelt gëtt. An dat ass wichteg esou an dat, dozou sti mir. A mir wäerten dat och widderhuelen a mir wäerten dodrunner erënneren, well et muss ee sech ganz kloer bewosst sinn, datt déi Acteuren, déi am Mäerz d'lescht Joer d'Tripartite-Accord ënnerschriwwen hunn, wann deen Accord haut nach géif gëllen, da géif, wär déi Tranche net erfall. An och dat ass eng Tatsaach. Dat heescht, déi Tranche vun elo, déi hätte mer 14 Méint méi spéit kritt, well den Accord ebe virgesinn huet, wéi Der Iech all erënnert, dass zwëschen zwou Indextranchen ëmmer 12 Méint mussen erfalen, an dass mer ëmmer den Échéancier vum Abrëll vum Joer hätten, wou eng Tranche misst kommen. Dir erënnert Iech, an ech maachen elo net hei de ganzen Historique an d'Vergaangenheetsbewältegung, wéi ech de Moie gesot hu vun deem, wat passéiert ass, mee Der erënnert Iech, datt den OGBL deen Accord net matgedroen huet. A mir waren domadder net averstanen. An dat war eis rout Linn an dat ass eis rout Linn an dat wäert se och bleiwen. Och dat profitéiere mer einfach elo vun der Situatioun, fir dat ze widderhuelen a fir dat och politesch kloerzestellen an alle Positionnementer, Och fir déi Zäiten, déi nach wäerten op eis duerkommen, wou mer wëssen, dass mer nach wäerte vill Attacke musse contréieren an eis wäerten och weider dogéint wieren, esou wéi mer et ab Mäerz d'lescht Joer eigentlech gemeet hunn. Mir hunn am Mäerz gesot, Nee, fir eis gëtt et kee Verréckele vum Index, kënnt net a Fro. A mir hunn den Accord net mat ënnerschriwwen a mir hunn eis dono stänneg gewiert a mir hunn et opgehalen. Dat heescht, mir hunn e ganzt Joer dunn ëmmer erëm drun erënnert, am Laf vum Joer, dass dat fir eis net akzeptabel ass. An dat hu mer um Verhandlungsdësch gemat, dat hu mer op der Strooss gemat, dat hu mer an der Ëffentlechkeet gemat, dat hu mer an der Press gemat. A mir sinn dee Wee do gaangen a mir sinn en erfollegräich gaangen, well et dozou gefouert huet, dass mer am September en neien Tripartite-Accord haten, deen den Accord vum Mäerz eigentlech hifälleg gemat huet an erëm gesot huet, de Mechanismus leeft erëm normal an ouni d'Oppositioun vun der gréisster Gewerkschaft am Land an ouni d'Oppositioun vun de Militantinnen a Militante vum OGBL op der Strooss wier et net zu deem Accord vum September komm, an dat wësse mer alleguerten. An dann hätte mer haut déi Tranche vum Februar net. An duerfir ass dat hei fir eis als OGBL e ganz wichtege Moment an och fir drun ze erënneren, dass et sech ëmmer lount, sech ze wieren a sech anzesetze fir d'Interesse vun de schaffende Leit an hire Familljen a vun de Rentner. An dat ass noutwendeg, och an de Kräfteverhältnisser an enger Gesellschaft, fir dodrun ze erënneren, dass esou sozial Errungenschafte wéi eisen Indexmechanismus net esou einfach kënnen ugepak ginn, esou dass mir elo frou sinn, dass mer an engem normale System sinn, dass déi Tranche am Februar der Loi fält. Déi Tranche vun Abrëll, erënneren ech just drun, dass se sech déi selwer ze verscholden hunn, dass déi Loi fält, well eigentlech ass dat jo déi Tranche, déi d'lescht Joer hätt missten am Abrël erfalen an déi elo just reportéiert ginn ass. An doduerjer Kënnt et dann och zu där Tranche vun Abrëll, an och déi ass souwisou due, do steet jo keng Diskussioun an, an da wäert dat och zu Erënnerung einfach d'Positioun vum OGBL bleiwen, och an den nächste Méint. A mir goufen haut nach eng Kéier unanime vum Comité national och dorobber bestätegt, dass mer, Och elo déi leideg Diskussiounen honnerem eise Mechanismus vum Indexsystem einfach net zouloossen. Et ass wierklech penibel. Mir sinn ëmmer erëm, hunn ech net oft gesot, an Zäite vun niddreger Inflatioun huet keen e Problem, wa jo keng Indextranche erfält, da schwätzt keen driwwer. Mee wann dann Indextranchen erfalen, da gëtt et erëm e Problem an da gëtt e vun allen Säiten attackéiert. Mir hunn am Fong ab der Enn 2021 déi Attacken erlieft. Déi komme fir d'éischt vun de Patronatskreesser, wéi gewinnt. Dat ass fir eis elo net déi grouss Iwwerraschung. Et koumen d'Attacke well se den Terrain preparéiert hunn. Dono koum et zu der Tripartite, wou dann engem Indexmanipulatioun virgeholl ginn ass. Dono koum e wei, dunn koum déi Tripartite vu September, wou en erëm normal leeft. An dono ass et erëm munter weider gaange mat den Attacken. Och dat hu mer jo alles, dat gesi mer alles an do wäerte mer eis weider dogéint wieren. Do koum d'OECD, déi och nach eng Kéier wéi gehappt sech un eisem Index ausléisst. Och dat ass näischt Neies. D'OECD ass och net bekannt als salariatsfrëndlech Organisatioun an déi Indexattacken, déi ginn do souwisou All Éier a Wieder geridde, mee och hei war natierlech d'Occasioun erëm um Plateau zerwéiert. Dono koumen Enquêten, déi gemeet ginn, de part et d'autre, wou dann net representativ Echantillonen gefrot ginn, wat se vum Index halen. An elo kommen eenzel politesch Aussoen, wat se vum Index halen. An einfach fir deem Ganzen. Fir einfach eis Positioun ganz kloer ze maachen, Den Indexmechanismus, et muss esou erhale bleiwen, wéi en haut am Gesetz ass. Et ass e Gesetz, mir ginn net dodrun, mir loossen do keng Manipulatioun zou, weder e Verréckele vun den Tranchen nach e Manipulatioun vum Wuerekuerf. Dat war jo déi éischt Attacken, déi lassgaange sinn 21. Stellt Iech vir, Mir hätten dat zougelooss, datt do d'Energieproduiten am Wuerekuerf manipuléiert gi wären. Wou wäre mer dann haut? Nach eng Deckelung vum Index, och do kennt Der eis Positioun dozou. Alles dat ass am Fong den Astig an den Ausstig vum System en lui-même. An dat wäert net mam UGBL net passéieren. Do wäerte mir weider dowidder goen. A mir wäerten och elo am Februar an am Abrëll an an der Tranche, déi da previsiblement um Enn vum Joer fält, Drun erënneren, datt mir déi sinn, déi de System verteidelen. Nach erlaabt mer nach ee Wuert zum gedeckelten Index. Mee och dat ass iergendzwou lästeg, datt mer et ëmmer erëm mussen erënneren. Mee den Index ass jo kee System fir sozial Gerechtegkeet ze schafen, déi féiert een op anere Weeër an. Déi féiert een op der Lounfro an, déi féiert een an de Betriber, déi féiert een awer och virun allem op der Steierfro an. An déi Fro vum gedeckelten Index ass eigentlech fir eis just Makulatur, just eng Diskussioun, wou ee lancéiert, fir am Fong de System selwer ze attackéieren. Et muss een och wëssen, dass mat enger Diskussioun ronderëm plafonéiert Index net iergendzwou ee Geréng oder Mëttelverdénger en Cent méi kritt wéi virdrun. Also ass et jo schonn per se absurd, elo hei vu gerechter Verdeelung ze schwätzen. An et muss een och wëssen, dass dat en Impakt op d'Loungefüge allgemeng huet, op d'Entwécklung vum Mindestloun huet an dass et am Fong net zoulässeg ass, dass mer eng sozial Neid schüren zwëschen Mindestlounempfänger, niddrege Léin, mëttlere Léin, aplaz do hinzegoen a wierklech d'Fro vun der gerechter Verdeelung an eiser Gesellschaft unzeschwätzen. D'Fro vun der sozialer Gerechtegkeet, an dat ass net op der Indexfront. Soudass dat hei eis just confirméiert a mer frou sinn, dass et elo esou ass a mer eigentlech fir eis keng Diskussioun ass fir de Rescht vun dësem Joer. A wa se gefouert gëtt, da féiere mer se mat a mir wäerten do kee Millimeter noginn. An déi zweet Breaking News, mat deem eise Comité national sech eigentlech de Moie beschäftegt huet, dat ass dann d'Informatioun, déi mer gëschter vun eiser Finanzministesch kritt hunn. Jo, do si mer dann, also do, och do gi mer iwwerrascht, mir kréien e Communiqué de presse, wou mer matkréien, dass d'Finanzministesch dann elo eigentlech dat äussert, wat den OGBL während zwou Tripartiten ëmmer erëm gesot huet, dass d'Staatsfinanze besser sinn, wéi se laang duergestallt gi sinn, dass dee chronesche Pessimismus an der Duerstellung vum Budget a vun de Staatsfinanzen eigentlech falsch war. Mir hunn dat an den zwou Tripartiten ëmmer erëm widderholl. An haut kréie mer, gesi mer dann, dass de Ministère seet, Mir sinn net méi an enger Defizitsituatioun, mir sinn excédentaire, mir kënne liicht Mir hu liicht Marge fir eppes ze maachen. Dat wat mir stänneg rappeléiert hunn. Mir hunn och stänneg rappeléiert, datt dovunner ofgesinn, datt mir jo net wéi de Geck um Bengel, wéi anerer, un der 30 Prozent Scholdegrenz festhalen, mee datt mer och nach wäit ewech si vun der 30 Prozent Scholdegrenz. An och dat huet sech elo haut bestätegt mat de leschten Informatiounen vun der Regierung. Dat heescht, eis Dett ass manner héich wéi se geplangt war. an esouguer geplangt war par rapport zum Statsbudget, dat ass jo nach net esou laang hier, an dat heescht nach vill manner héich wéi se geplangt war, wou mer an der Tripartite zesummesouzen a wou mer gekuckt hu wat ass dann dran, fir nach den Entreprisen, awer och de schaffende Leit an de Pensionéierten ënnert d'Äerm ze gräifen. Also bestätegt dat eis eigentlech an der Aschätzung, wat d'Margë si fir nach eppes ze maachen, an an deem wat mir stänneg gefuerdert hunn, mir wollten den Erhalt vum Indexmechanismus a mir wollten zousätzlech Hëllefe fir d'Menagen, fir déi schaffend Leit, fir d'Pensionéiert, fir duerch déi Kafkraaft-Kris hei ze goen, well si trëfft eis alleguerten haart a si trëfft natierlech am meeschten déi ënnescht Revenusklassen an awer och am allerhäertesten d'Mëttel. Schicht. An dat hu mer ëmmer gesot, dat soe mer zënter leschte Joer, an dat am Mäerz hu mer et gesot, am September hu mer et gesot an elo bestätegt sech dat dann. An da komme mer zu deem ze schwätzen, wat dann elo d'Regierung proposéiert ze maachen. An do wierklech fänkt och un eise Gedoldsfuedem ze räissen, well Et gëtt ronderëm déi Fro vun der Steierpolitik hei zu Lëtzebuerg eng ganz Rei Onwouerechten ëmmer erëm véhiculéiert an et gëtt e bësse verdréint, wat a Wierklechkeet passéiert. Éischstens emol gëtt ëmmer geschwat, dass mer eng gerecht Steierpolitik hunn, a mir wësse jo, dass dat net de Fall ass, an dat ass och elo erëm bestätegt ginn duerch d'Héicht vun de Recetten op de Steiere bei de Personnes physiquen, déi mer gesinn hunn, déi ëm 11 Prozent geklommen hunn, wou mer gesinn hunn, dass et Mir sinn déi schaffend Leit, d'Familljen, d'Personne physiquen, déi déi meeschte Steiere bezuelen an déi meeschte Steiererhéijung gekannt hunn. An zweetens gëtt elo geschwat vu Steiererliichterungen. An och dat muss een awer eng Kéier richteg an de Kontext setzen. Wat hei proposéiert gëtt, ass jo e Wahlkaddo. Et ass näischt Definitives. Et ass, et gëtt gesot, mir maachen e Provisorium, wou mer wëlle bis zu 500 Milliounen Euro ausginn, fir Steiererliichterungen ze maachen. Mee wat sinn déi Steiererliichterungen dann? Mee dat ass jo näischt anescht wéi dat, wat d'Leit iwwert d'Steiererhéijungen, déi se kannt hunn an dëser Mandature, ze vill bezuelt hunn. An datt elo mir, den UGBL steet ganz laang scho fir d'Fuerderung vun der Adaptatioun vum Barème un d'Inflatioun, a mir wëssen, datt duerch dee Phenomen vun der kaler Progressioun Steiererhéijunge passéieren a passéiert sinn, a mer gläichzäiteg elo gesot kréien, et komme keng Steiererhéijungen, mee et kommen Steiererliichterungen. Dat ass och de Leit Sand an d'A gestrich an dat ass fir eis och net akzeptabel. Da soll een et beim Numm nennen an da soe mer, mir kréien en Deel zréck vun deem wat mer ze vill bezuelt hunn an do gëtt en Deel kompenséiert. Awer dann ass et nach nëmmen e minimalen Deel, well et ass jo och interessant eng Kéier ze chiffréieren an ze thematiséieren. Am Fong hu mer. Also elo dat Ganzt do selwer finanzéiert. Mir hunn duerch de Phenomen vun der kaler Progressioun bis zum Enn vun dësem Joer, wann da prévisiblement nach déi drëtt Tranche erfält, also dann hu mer aacht Mol Steiererhéijungen erlieft. Dat heescht, dës Regierung huet fir d'Personne physique aacht Mol Steierhéijungen gemeet. An et ass guer näischt anescht, an da soll een dat och beim Numm nennen, während se awer op där anerer Säit zweemol d'Betribsbesteierung gesenkt huet an och do sech net Gedanke gemaat huet iwwer wat kascht dat a wéivill wéivill huet dat eis da kascht a mer maache mol provisoresch, kucke mer mol dat anzeféieren an duerno maache mer e Bilan an da kucke mer wat mer weidermaachen. Dat heescht, mir hunn aacht Steiererhéijungen duerchgemeet um Enn vun dësem Joer an da si mer bei engem Plus vu Steieren, déi d'Leit do méi bezuelt hu vu ronn 21,8 Prozent, Bei engem Duerchschnëttsloun vu 5.000 Euro. An dat ass vill. Dat mécht vill am Portemonnaie vun de Leit aus. A wa mer beim Index sinn a wa mer bei der Fro si vum der Kafkraaft, well dat ass jo dat, wat eis elo interesséiert a wat och wichteg ass, A mir brauche jo Kafkrafterhalt vun de Leit. An och Politik a Patronat brauche Kafkrafterhalt vun de Leit. Dat muss een och eng Kéier gesot hunn. A wa mer bei der Fro si vun der Kafkraaft, dann ass natierlech net onbedéngt dat relevant, wat um Bruttopaizidel steet, mee et ass jo awer dat relevant, wat ech um Enn vun der Mount dann an der Täsch hunn. A wa mer beim Netto sinn, deen eigentlech all Kéiers do u Wäert verléiert, Par rapport zum Brutto, da kënne mer net méi vun enger reeller Kompenséierung vum Kafkraaftverloscht schwätzen. Och do si mer bei enger Indextranche, bei engem Duerchschnëttsloun vu 5.000 Euro, bei 2,5 Prozent Indextranche behält deejéinegen nach 1,7 Prozent netto eraus. Dat ass e Gap vun 200 Euro de Mount. déi, wann een d'ganzt Joer 23 nach mathëlt, an där mer an där Phas vun der leschter Stäreform 2017 bis haut un ze vill un Steiere bezuelt ginn oder u Verloscht un Nettoindex erlidde gi sinn. An dat ass, dat si vill Suen, dat ass, an ech schwätze bewosst vum Duerchschnëttsverdinger, well mer, well dat jo och e Virworf ass, deen oft gemeet gëtt, jo wat bedeit dat? An déi mat den héije Gehälter sinn déi, déi bei enger Adaptatioun vum Barème am meeschte gewanne, mee prozentual ass et bei de mëttlere Gehälter, wou de Verloscht am häertesten aschléit, massiv aschléit. Do si mer bei Verloschter, déi wierklech eben an der Héicht vun 200 Euro sinn, wann een déi aacht Steierhéijungen hëlt. An dat muss einfach och eng Kéier haart gesot ginn. Dat heescht, wa mer elo vu Steiererliichterunge schwätzen a vu Wahlkaddoen, dann ass et net ganz éierlech an net ganz transparent. A beim Thema Transparenz ass dat och wichteg ze soen, well da froe mir och d'Madame Backes, Chiffréiert eis dat! Chiffréiert eis dat, wat den Impakt ass vun där Kaderprogressioun op d'Gesamtmass vun de Steiere bei de Personnes physiques, wat ass et, wat ass et pro Steiererhéijung, also pro Tranche, a wat ass et awer och cumulativ, wivill, an do si mer am Milliardeberäich, sinn do méi Steierrecettë generéiert ginn duerch de Fait, datt mir déi kal Progressioun, erleiden. An nach e lescht Wuert zu deene faméise Steierkreditter. Also nieft dem Fait, dass et jo dann eng temporär Äntwert ass op eng Fro vum Steierbarème, deen eigentlech misst adaptéiert ginn op definitiv Aart a Weis, mä mir hunn alleguerte verstanen, si hunn eis et gesot, et kënnt keng Steierreform, dat hunn och mir verstanen, mä och wann een dann op de Wee geet vun temporären Léisungen. Mee da muss ee sech jo schonn d'Fro stellen, Wa mer elo e Steierkredit aféieren, dann ass dee jo scho mat der nächster Indextranche, verléiert deen erëm u Wäert. Also et bleift och do nach eng Fuerderung souwisou vum OGBL, ass, datt och d'Steierkreditter un d'Inflatioun adaptéiert ginn an ajustéiert ginn, well se och stänneg do kontinuierlech weider u Wäert verléieren. Bei. bei all Indextrendebrecht, all Steiererhéijung, déi dorausser resultéiert. An duerfir ass dat sécherlech net de richtege Wee, elo ze soen, mir maache punktuell Steiererliichterungen, mee loosst eis zesummen iwwert e Wee fannen, wéi mer elo deen Nettoindexklau, dee stattfonnt huet zënter 2017, elo aus der Welt geschaaft kréien, nach direkt, an ech mengen, dat ass dat Wichtegst elo, grad elo, dat ass dat Wichtegst, de Message vum Comité national vum OGBL haut de Moien, dass mir elo net schwätze vu Wonschlëschten un Wahlprogrammer, mee mir schwätze vu konkreter Politik, déi elo gemeet gëtt. A mir hunn nach Zäit, an do sinn nach Méint bis zu de Parlamentswahlen, an haut ass de Moment, wou ee muss Accenter setzen, a politesch Accenter setzen. An d'Madame Backes huet hei eppes proposéiert, wat fir eis an där doter Form net tragbar ass, well mir wëlle konkret iwwer d'Adaptatioun vum Barème un d'Inflatioun schwätzen. An och mir sinn oppe fir déi Diskussioun ze féieren iwwer d'Weeër, wou déi kënnen, wou mer do kënne goen. Mee ech hunn Iech Zuele genannt, déi mussen envisagéiert ginn. An do kann een elo net vun engem Steierkredit schwätzen, deen elo retroaktiv agefouert gëtt a schonn bei der nächster Tranche erëm u Wäert verluer huet finalement. An, an dat ass, mengen ech, wichteg ze soen, dee Feeler ass 2017 gemeet gi bei der Steierreform, déi ass jo och verkaf ginn als de grousse Worf a finalement war et näischt anescht wéi, wéi eng Adaptatioun vu fir déi, déi kal Progressioun vun 2009 bis 2016, déi do scho stattfonnt huet. An do huet den OGBL schonn appelléiert, passt op, maacht déi Adaptatioun vum Barème An der Reform 2017, déi ass net passéiert, also contrairement zu der Opposition vum OGBL, hu se de Feeler erëm weider gemeet a mir hu weider Joer fir Joer déi Verloschter do erlidden. A voilà, dat wäert sécherlech ee vun den Haaptthemaen och vum OGBL sinn. An do si mer an der Virwahlphas a mir sinn an deem, wat d'politesch Accenter haut sinn an net dat, wat an de Wahlprogrammer sinn. Just ee Wuert zu de Wahlprogrammer, Och do wäerte mir natierlech eis haaptpolitesch Prioritéiten definéieren. Mir wäerten déi un d'Parteien eruntrieden an deenen déi vermëttelen. A mir wäerten och d'Wahlprogrammer préifen dorobber hin, wat se dann eeben zu den eenzelnen Haaptthemen Sujete soen a wat hir Positionnementer zu deene wichtegen politesche Prioritéite wäerte sinn. An dozou gehéiert, och do si mer am Beräich wat kann elo nach passieren, awer och schonn am Beräich Zukunft, dozou gehéiert natierlech fir den OGBL d'ganz Fro ronderëm den Droit du travail. An dat ass e bëssen drëtte grousse Sujet, mat deem mer eis de Moien auserneegesat hunn. Dat ass e wichtegt Thema, well et eben elo no vir bruet ginn ass ronderëm d'Aarbechtszäitorganisatioun, mee et ass awer méi wéi dat an och dat muss ee sech eng Kéier bewosst sinn. Mir hu Sujete wéi d'Reform vun dem Sozialplangesetz, d'Reform vum Plan de maintien dans l'emploi-sgesetz, d'Reform vum Faillitegesetz, d'Reform vun dem Weiderbildungen an dem Droit à la formation continue an esou weider, d'Reform vum Aarbechtsrecht allgemeng, fir et unzepassen un dee Strukturwandel an déi Transitioun, an där mer ebe liewen, ultrawichteg. Mee awer och ganz wichteg fir eis, an dat wësst Der, d'Reform vum Kollektivvertragsgesetz. Alles dat kléngt elo e bëssen wéi de Fuerderungskatalog vum OGBL. Mee dat ass de Koalitiounsprogramm vun dëser Regierung, an et ass näischt dovunner ëmgesat ginn. An dat ass bedauerlech, fir et elo mol esou ze soen. Dat ass bedauerlech. Et ass och näischt op dem Instanzewee, wou ee kéint soen, do ass schonn aktiv dru geschafft ginn. A virun allem, an dat ass wierklech fir eis och Traureg ass näischt wierklech an deem Tripartite-Gremium diskutéiert ginn, wou dofir do ass, de Comité permanent du travail et de l'emploi. Deen ass iwwert d'Gesetz verankert, do solle mer genau déi do Sujeten diskutéieren. Dat huet net passéiert. Mir haten zwar CPTS-Sitzungen, mee déi waren, also d'Gesetz seet, et missten der dräi am Joer sinn, mir si mol net ëmmer op dee Quota komm. Da wësst Der, wou mer stinn. An dann hu mer der ganz vill, Och wou kee vun deene wesentleche Sujeten diskutéiert ginn ass. An do ass absolut e Reformstau, hu mer do ustoen. An dat ass esou wichteg. Dat ass natierlech fir eng Gewerkschaft mat ee vun de wichtegsten Elementer, well do si mer an eisem Kärgeschäft, mir sinn an de. Aarbechtsbedingunge vun de schaffende Leit. An do gëtt et esou vill nozehuelen. A mir hunn en anachronistescht Aarbechtsrecht, wou muss reforméiert ginn op ville Punkten. A mir ware frou iwwert dee Koalitiounsprogramm, wou sech do villes virgeholl ginn ass, an natierlech net frou driwwer, datt näischt ëmgesat ginn ass. An da schléissen ech of mat deem Thema, wat eben elo in aller Munde ass, an dat ass en Deel vum Aarbechtsrecht, dat ass d'Fro vun den Aarbechtszäiten. An dat hu mer och de Moien diskutéiert am Comité national. An et muss ee soen, dass et e bësse bedauerlech ass, dass mer elo an enger Wahlkampfphas schwätze vun Etüden, déi mer maachen, fir ze kucken, wéi vill Stonnen da solle geschafft ginn. Well Aarbechtszäiten, dat ass näischt, wat een an enger wëssenschaftlecher Etüd ka erausfannen. An dat muss ee sech och bewosst sinn. All Aarbechtszäitdiskussioun, déi mir ëmmer erëm gefouert hunn, och an der Geschicht, ass ëmmer ganz kloer, datt et diametral opposéiert Positiounen zwëschent Gewerkschaftssäit a Patronatssäit ginn. Dat ass quasi de klassesche Punkt, wou mer e groussen Ënnerscheed hunn zwëschent de Positiounen vun de schaffende Leit a vun hire Patronen. Et ass esou e Klassiker, an esou laang et och de Kapitalismus wäert ginn, wäert et do diametral opposéiert Positiounen ginn. An deen Antagonismus, dee war ëmmer do a wäert ëmmer do bleiwen. An do muss ee sech och einfach bewosst sinn, dass et net ass fir ze soen, mir maachen eng Etüd an da fanne mer d'Léisung. An duerfir ass et och do esou, dass mer der Meenung sinn, dat muss diskutéiert ginn am Sozialdialog an dat muss preparéiert ginn A mir wëllen och do keng eidel Wahlverspriechen, mee et ass einfach wichteg, dass een esou e Sujet net à la légère hëlt. An dat gesi mer elo an deem ganzen Débaten, déi da stattfannen, wou mir an Interviewe gefrot ginn, wat mer dovunner halen, an an UEL an Interviewe gefrot ginn, wat si dovunner halen, an da gesi mer, wéi diametral opposéiert. D'Positiounen do sinn. An zousätzlech zu deem, wat alles usteet, d'Reform vum Kollektivvertragsgesetz, ech hunn se genannt, d'Reform vum Sozialplangesetz an all déi aner wichteg, noutwenneg Diskussiounen, si mer der Meenung, datt een einfach dat seriö soll ugoen an am Sozialdialog muss d'Diskussioun féieren a preparéiert an net spontanistesch Inputen do ginn. Dat ass halt d'Natur selwer vum Aarbechtsrecht, wat awer censéiert ass, d'Salariéen ze schützen an do dat beschtméiglecht Recht ze sinn. An dat ass et net. Dat ass et haut net an do ass vill, vill nozehuelen. An dat do sinn och sécher Saachen, déi een elo scho kéint upaken. Mee do maache mer dann awer schonn en éischten Appell och un d'Parteien, sech ze bekennen an hiren, an hire Wahlprogrammer. Mee och do ass leider vill Zäit verluer gaangen an do wier et un der Zäit gewiescht, och scho punktuell eppes ze ënnerhuelen op deene Sujeten. An dovunner ofgesi kann een net, an dat hu mer och schonn e puermol gesot, kann een net eng Aarbechtszäitdiskussioun féieren an et ass ee komplett lassgekoppelt am loftleere Raum an schwätzt een net iwwert d'Kollektivvertragswiesen, well dat hänkt nun eemol zesummen. An dofir brauche mer gestäerkten Kollektivvertragswiesen. An dat ass eppes, wat total ze kuerz komm ass an deene leschten Zäiten. An dat waren e bësse politesch déi gréisste Sujete mat deene sech de Comité national befaasst huet haut de Moien. Mir hunn dann ofgeschloss mat enger Rei Exposé, wou mer gemaach kritt hunn iwwert Situatiounen a Betriber, wou se a Kollektivvertragsverhandlunge sinn, a Konflikter sinn, déi awer elo alleguerten nach net sprochräif sinn. An dann hu mer nach eise Budget, dat ass interna, duerchgeholl. Mir hunn awer och eis schonn eng éischte Kéier mat eiser éischter Mme Feier beschäftegt an do kann ech elo just virausschécken, dass mer wäerten en éischte Mee hunn, Scoop, an dee wäert awer den éischte Mee selwer stattfannen a mir wäerten da probéieren, souwuel de politeschen Discours, éischt Mee-Ried, wéi och eist Fest an der Neimënster op dem éischte Mee ze hunn an d'Detailer, Detailer kommen dono a mir wäerten dat gutt organiséieren a souwuel zesumme feieren, wéi och zesummen eis positionéieren a maachen an net nëmmen eben driwwer schwätzen. An dat ass och, dat ass och wichteg. An dat hu mer och, wéi gesot, diskutéiert. An dann hu mer nach e kuerze Punkt gemeet iwwer de Fait, dass déi meescht Kolleeginnen a Kolleege vun eisen Haaptamtlechen elo haut de Mëtte zäitgläich zu Metz sinn a mir net konnte matgoen, well mer eis Pressekonferenz hunn, mee mir awer gedankentotal dobäi sinn a mer do absolut op der ganzer Linn Solidaritéit mat eise franséische Gewerkschaftskolleeginnen a kolleegen hunn. an hirem Sträit ëm hir Pensiounen. Mir stinn total zu hinnen a wäerten solidaresch sinn op der ganzer Linn op. Mir ware schonn d'lescht Woch dobäi, mir sinn dës Woch, wéi gesot, dobäi dem GBL a mir wäerten dee Match och matféiere bis zum Äussersten. A mir si frou, datt se sech wieren a gewiert kréien a mir sinn och zouversichtlech. Dat ass wichteg, well mir net hei op enger Insel sinn a well mir eeben och ganz vill Frontalieren hei schaffen hunn. Mir hunn och Leit hei schaffen, déi an enger Famill liewen, wou een a Frankräich schafft, deen aneren zu Lëtzebuerg schafft. Mir hunn der hei schaffen, déi hunn eng Carrière mixte, déi hunn en Deel vun hirer Carrière a Frankräich geschafft an dofir sinn eis Leit och direkt betraff. Mee net nëmmen dowéinst, mee mir sinn och betraff, well wat do de Macron a seng Regierung decidéiert, wäert och en Impakt op eis hunn. An duerfir ass et och wichteg, datt mer direkt mat weisen, dat dote loosse mer net zou. An duerfir si mer frou, datt mer haut och zahlreich kënnen dodrunner deelhuelen. An ech mengen, datt ech den Tour gemat hu just nach vun Annoncen, Datumer, déi mer nach diskutéiert hunn. A wann Iech een Ding geschwënn usteet, deen huet d'Michèle de Moien exposéiert, ass, datt den OGBL wéi gehabt, wéi elo scho Joren, eng aktiv Roll och an dem Bündnis mat allen anere Fraenorganisatiounen an der aachter Mäerzmanif wäert huelen. D'Detailer kommen do nach no. well dat ass jo eng Kollaboratioun och mat aneren Associatiounen, wéi gesot, a mee egal wéi si mir do voll dobäi mat Häerz a Séil an och physesch présent deen Dag. Och dat hu mer duerchgeholl a mir wäerten och als OGBL eege kleng Aktiounen ronderëm den 8 Mäerz hu, kleng Evenementer, wou mer geplangt hunn, eng Filmvirféierung an e Sondage, wou mer wäerten organiséieren. Mee wann Der dozou Froen hutt, ass d'Michèle sécher nach. zur Dispositioun. Dat war den 8 Mäerz. A wat hunn ech dann nach vergiess? Ech fanne mäi Blat net méi erëm, wou ech déi aner Evenementer nach drop stoen hat. Mee ech mengen, dat do war et awer elo a groussen Zich vun deem, wat mer elo de Moien diskutéiert hunn a beschloss hunn. Hunn ech iergendepps vergiess? Ech kucken awer nach eng Kéier hei, well ech elo den.